Хәерле кич, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбин Вәлиева, бүгенге чыгарылышның төп темалары. Иң-иңнәре сәхнәгә менде. Түбән Камада бер юлы өч һөнәри чемпионат җиңүчеләрен хөрмәтләделәр. Ярдәм янәшә. Түбән Камадан Дагыстанга гуманитар йөк җибәрделәр. Тыл һәм фронт алар һәрчак бергә. Хәвеф катарсыз дип әйтәләр миндә. Тизрәк җиңеп кайтуларын телибез. Игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары антидрон пәрдәләре ясыйлар. Үзәк мәчетне торгызуда катнашкан. Безнең Зәли апабызга 94 яшь. Ул инде үз аягында камил акылда, рузаларын тотып, намазларын укып, шундый актив тормыш рәвешен алып бара. Тыл ветераны Зәрия Вәлиуллина 94 яшен каршылады. Сөенечле вакыйга, театр артистлары Юрий Павлов белән Гүзәл Шамарданова дүртенче тапкыр әти-әни булганнар. Шәһәрне лаеклы тәкъдим иттеләр. Бүген Түбән Камада бер юлы өч һөнәри чемпионат җиңүчеләрен хөрмәтләделәр. Обилимпикс профессионаллар һәм 2025 нче ел нәтиҗәләре буенча СВО чемпионаты призерлары. Алар төрле юнәлешләр буенча үз осталыкларын күрсәттеләр. Тәбрикләү тантанасында безнең төшерү төркеме дә булып кайтты.
Кирпеч тә салалар, компьютер программаларын да беләләр. Менә алар, һөнәри осталык бәйгесенең төбәк чемпионаты җиңүчеләре. Һәр номинациядә укучылар, студентлар һәм белгечләр аерым чыгыш ясый. Бүген тантаналы мизгел, сәхнәгә иң-иңнәрне чакыралар. Компетенции сварочной технологии категория специалисты. Бүләкләү тантанасына Түбән Каманы лаеклы тәкъдим иткән балаларның ата-аналарын да чакыралар. Һәр гаиләгә район башлыгы исеменнән Рәхмәт хаты тапшырыла. Педагоглар тырышлыгын да билгеләп үтәләр.
Нижнекамская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья. Түбән Камада бер юлы өч һөнәри чемпионат җиңүчеләрен хөрмәтләделәр. Болар Обилимпикс, профессионаллар һәм 2025 ел нәтиҗәләре буенча СВО чемпионаты призерлары. Барлыгы сигез алтын, алты көмеш һәм ун бронза медаль яулыйлар. Татарстан җыелма командасында түбәнкамалар төркеме иң югары күрсәткечләргә ирешәләр. Хәзер Обилимпикс 2026 чемпионатының сайлап алу этаплары илнең барлык төбәкләрендә уза. Гөлия Нигъмәтуллина, Алмаз Кашаев, Максим Липин, НТР яңалыклары.
Түбән Камадан Дагыстанга гуманитар ярдәм җибәрделәр. Тартмаларда иң кирәкле әйберләр, озак саклана торган азык-төлек, кием-салым, шәхси гигиена чаралары, дарулар. Җыелган йөкне волонтерлар Казанга илтеп тапшырачак, ә егерме дүртенче апрельдә зур фура адресатка кадәр юл тотачак. Исегезгә төшерәм, апрель башында Дагестан Республикасында көчле яңгырлар яуды, нәтиҗәдә меңләгән йорт су астында калды, алты меңнән артык кеше зыян күрде. Бу акция тагын бер тапкыр шәһәрдәшләрнең катлаулы хәлдә калган кешеләргә ярдәм итәргә әзер булуын күрсәтте. Игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары антидрон пәрдәләре ясый башладылар. Бу ятьмә шәхси составны һәм блиндажларны дошман күзеннән саклауның иң нәтиҗәле ысулларының берсе. Алгы сызыкта аларга ихтыяҗ зур. Бу эштә өлкәннәр дә, яшьләр дә, гомумән, вакыты, теләге һәм кул эшенә сәләте булганнар катнаша. Сез дә үз өлешегезне кертә аласыз, пәрдәләр үрү өчен материаллар Гуманитар ярдәм җыю пунктында кабул ителә. Аның адресы, Химиклар проспектындагы 72 Б йорты.
Аларга бүгенге көндә беренче чиратта исән-сау булып, менә хәвеф-хатарсыз дип әйтәләрме инде, тизрәк җиңеп кайтуларын телибез. Әлбәттә, тизрәк җиңеп кайтуларын телибез. Шул инде. Ә без инде менә тылдагы кешеләр монда аларга ничек мөмкин булганча без аларга булышырга тиеш. Без аларга монда ныграк булсак, булышсак, аларга да анда җиңелрәк була. Макс мессенджерында халыкны гадәттән тыш хәлләр турында кисәтүче махсус канал эшли башлады. Ул РСЧС Республика Татарстан дип атала. Максаты, пилотсыз очу аппаратлары һәм ракета һөҗүме куркынычы янаганда Тиз һәм төгәл мәгълүмат җиткерү. Элек шәһәрдәшләргә смс-хәбәр килә иде, хәзер исә актуаль яңалыкларны мессенджер аша белергә була. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Тыл ветераны Зәрия Вәлиуллина котлаулар кабул итә. Мөхтәрәм Түбән Камылга 94 яшь тула. Аның бала чагы сугыш елларына туры килгән, авыр эшкә өйрәнеп үскән, урман кисүдә катнашкан, фронтка оек башлар бәйләгән. Түбән Камга тормыш иптәше белән шәһәр төзелешенә дип килгән. Үзәк мәчетне торгызуда катнашкан. Бүген балалары, оныклары кадер-хөрмәтендә яши. Тулырак алдагы мсриалда.
Вот приехали вас поздравлять с вашим днем рождения. Исәнмесез!
Менеме шул чәчәкле баланы матур иттереп кенә! Алланың рәхмәте яусын! Әй, шул чәчәкле баланы! Чәчәк бәйләмнәре, ихлас котлаулар, тыл ветераны шатлыгыннан күз яшьләрен яшерә алмый. Туган көне белән котларга бу кадәр кеше килер дип уйламаган да. Балалар чыгышы Зәрия Вәлиуллинаны аеруча дулкынландыра. Ундүртенче лицей укучылары шигырьләр өйрәнгәннәр. Сез шытып йөрәгемдә, Ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм якын, Шул кадерле җирдә хакыгыз. Зәрия Вәлиуллинага 94 яшь тула. Хәер, ул ике елга өлкәнрәк тә икән. Әтисе кызының яшен махсус киметкән. Аның бала чагы сугыш елларына туры килгән, авыр эшкә өйрәнеп үскән. Урман кисүдә катнашкан, фронтка оекбашлар бәйләгән. Түбән Камага тормыш иптәше белән шәһәр төзелешенә дип килгәннәр. Үзәк мәчетне торгызуда катнашкан. Безнең әбиләребез бик күп. Безнең Зәли апабызга 94 яшь. Ул инде үз аягында камил акылда, уразаларын тотып, намазларын укып, шушындый актив тормыш рәвешен алып бара. Ул кызы тәрбиясендә тәрбияләнә. Кызы Гөлфия апа аны менә Яшь бала караган шикелле карый, ихтирам итә. Без аны үзебез дә хушлар булган идек, берсен рафга килеп, ул аның ашагач та авыз кырыйларына куле арып куя, кулларын юдыра, кулларын сөртә. Менә шундый матур тәрбияле тормышта яши безнең Зәри апабыз. Аларга озын гомер, киләчәктә дә менә шушындый камил акыл белән исән-сау насыйп булсын яшәргә, озын, озак гомерләрдә. Элфия апага зур рәхмәт. Зәрия Нәбиеваның гаиләсе зур, өч баласы, оныклары, оныкчыклары бар. Күршеләре дә мөхтәрәм шәһәрдәшне ихтирам итәләр, ачык йөзле, ярдәмчел, кунакчыл, диләр. Тыл ветеранының шушы яшькә җитүен якыннары гел хәрәкәттә булуыннан күрәләр. Гөлия Нигъмәтуллина, Алмаз Кашаев, Максим Липин, НТР яңалыклары.
Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама татар дәүләт драма театры артистлары Юрий Павлов һәм Гүзәл Шамарданова гаиләсендә сөенечле вакыйга. Парның дүртенче уллары туды. Балага Камал дип исем кушканнар. Сабыйның өч абыйсы бар, Бәхтияр, Билал һәм Баязит. Юрий белән Гүзәлне театр кавыштырган, алар иҗатта да, тормышта да һәрвакыт бергә. Мәхәббәт, үзара аңлашу һәм бер-береңә тирән хөрмәт, Бәхетле гаиләнең төп нигезе шул, ди танылган артистлар. Әгәр сезгә яңалык ошаса яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт! Хәерле кичләр сезгә!